דער שיעור איז מנדב געווארן ביי ר' שלומיאל לעבאוויטש זיי וועט העלפן זאל מצליח זיין אלע זיינע וועגן. אונז האבן שוין גערעדט אין אפאר שיעורים וועגן אדום, און אונז ווייסן אלע אז אדום איז יוראפ, איז די שאלה הייבט זיך אן וויאזוי איז אדום אנגעקומען קיין יוראפ, פון ווי קומט אדום, ווייל ווען אונז קוקן אויפן מעפ פון אמאליגע צייטן לויט די תורה אדום איז דרום פון ארץ ישראל, היינט אין מדינת ישראל איז דא די פלאץ הייסט די נגב, ס'איז די דרום אזוי ווי מען זאגט ס'איז דרום פון באר שבע, ס'האט נישט קדושת ארץ ישראל, ס'איז אונטער מדינת ישראל באט ס'האט נישט קדושת ארץ ישראל, יענע שטח דארט יענץ איז עדום, און ס'ציט זיך אריין אריין אין דזשארדען, אויב דו האסט אמאל געהערט פון די סיטי פון פעטשע, יענע געגנט יענע גאנצע שטח יענץ איז עדום.

אויך אויך איז אויף דעם אז מען ווייסט אז יוראפ איז עדום, איז קודם קען מען זעהן פון די היסטערי וויאזוי יוראפ האט געלעבט און וואסערע לאנד ס'איז, כ'רעד וואס די לאנד האט צו פארקויפן פון זיך אליין, איז פון די היסטערי פון די גאנצע הלוך ילך קען מען זעהן אז זיי זענען בני עשיו, ווייל ס'שטייט דארט ביי ברכות ווען יצחק איז געבענטש יעקב איז עשיו האט געבעטן ברכני גם אני אבי, איז שטייט דארט ויען יצחק אביו ויאמר אליו הנה משמנה יראה ציה משבחו, פון די פעטנס אויף די ערד זאל זיין דיין פלאץ, און מיט אלע שמים היו, און פון דעם פלאץ וואו איז דא אסאך טל. וחרבך תחיה, און זאלסט לעבן אויף דיין שווערד, ואת אחיך תעבוד, און זיין ברודער זאלסטו דינען, והוי כאשתורית, און פון רק תהילה מעל צוואריך, און אזוי ווי ער גייט אביסל אראפ, זאלסטו קענען אראפנעמען די עול פון אים. סאו. איז בעיסיקלי די קוקסט אויף די ברכות משמין הארץ טייטש וואס די פעטנס אין די ערד יעצט יוראפ איז זייער א רייכע פלאץ לכאורה די רייכסטע קאנטינענט אויפן וועלט ביי כ'רעד ביי סייז יא ס'קען מען טענה'ן אמעריקע איז מער רייכער כ'רעד ס'איז דא מער נעטשרעל ריסארסעס בעסערע פארמס אין אמעריקע באט אמעריקע איז סאך סאך גרעסער פון יוראפ אויב די נעמסט אזא שטח ווי יוראפ לויט די סייז ס'נישט אז יוראפ איז קליין ס'איז דזשאסט קלענער פון אמעריקע די אמאונט אוו נעטשור ריסארסעס דארט איז דא, עס איז דא דארט קוילן, אייזן, עס איז דארט פון אלעמען, און עס איז דא זייער גוטע פעלדער צו פלאנצן, עס איז א רייכע פלאץ דארט. יעצט נאמבער צוויי שטייט דארט איז על אחר בכור תחיה, אויב דו קענסט היסטערי, יוראפ איז געווען די מערסטע רציחה, די מערסטע מלחמות, ביי די צווייטע וועלט מלחמה איז געווען משוגע די אמאונט פון מענטשן וואס זענען געהארגעט געווארן דארט, באט דורך די היסטערי, יוראפ האט נישט אויפגעהערט זיינע מלחמות, יעדע לאנד האט זיך געשלאגן מיט די צווייטן א גאנצע צייט אהין און צוריק, יוראפ האט דארט די פרענטש ענגלאנד הונדרעט יער וואר, און עס איז געווען א טערטי יער וואר, ס'האט נישט אויפגעהערט זיין מלחמות, א גאנצע טאג איז שוואלף גייט זיין ממש אחר בחוטיכיה, ס'איז נישט דא אין די וועלט נאך א פלאץ וואס יענע זויפן חמץ ווי ביי זיי, און נאכדעם וועסט זיך איך התעוור'ט, איז אזוי, יוראפ איז געווארן קריסטשען, און די קריסטשענס גלייבן אז מען טאר נישט בארגן אויף ריבית, זיי האבן עס גענומען פון די תורה אז מען טאר נישט נעמען בארגן ריבית פון א צווייטע קריסטשען, אבער פון א איד מעג מען יא ווייל ער איז נישט קיין קריסטשען, סאו די וועג וויאזוי יוראפעישע האבן געדיעלט מיט די אידן אז זיי האבן געמאכט די אידן פאר די בענקערס, וויאזוי איז געווארן א באנק? איז בעסיקלי אזוי, די גוי טאר נישט בארגן פאר א צווייטע גוי אויף ריבית, סאו אבער טאמער ס'גייט דורך א איד מעג מען יא, סאו די איד האט צוזאמגענומען געלט פון פול מיט גוים, צו אפילו אידן אויכעט, און ער האט עס פארבארגט פאר די גוים פאר ריבית, און אזוי האבן זיי געקענט פירן א עקאנעמי, ווייל ס'איז זייער שווער צו פירן א עקאנעמי אז ס'איז נישט דא קיין לאונינג, אז ס'איז נישט דא פון ווי צו בארגן. סאו די אידן זענען געווען אזוי ווי מ'זאגט די מיטעלסטע מענטשן, און דורך דעם, דורך די יארן איז געווארן א בענקינג סיסטעם. די זאך וואס דו זעסט היינט א באנק, דאס קומט פון די גאנצע הלוך ילך וואס אזוי די אידן אין יוראפ האבן געפירט, און די אידן אין יוראפ בכלל זענען געווארן זייער געפייניגט, זיי האבן נישט געקענט ארבעטן, סאו דאס איז געווען איינע פון די גרויסע ביזנעסעס איז געווען צו פארבארגן געלט אויף ריבית, עס איז געווען דורך די היתר, עס איז דא היתר אויף היתר עיסקא, סאו דורך דעם האט מען פארבארגט די געלט, און עס איז דורך געפארן די אידן, סאו וואס איז געשען איז, אין פיל מער פלעצער ווען די פארעט צו די קעניג, ער איז געווארן צו פארכויבעט, ער האט געהאט צופיל חובות, און ער איז געווען שולדיג צופיל געלט פאר די אידן, ער איז געגאנגען האט ארויסגעווארפן די אידן פון יענע פלאץ, און איינמאל מען האט ארויסגעווארפן די אידן איז ער שוין נישט מחיוב צו באצאלן, און ס'איז נאך געווען אפילו אינטערעסאנט ווייל אין ענגלאנד, ענגלאנד פאר בערך אַכט הונדערט יאר צוריק האבן אידן געוואוינט דארט, און האבן זיי ארויסגעווארפן די אידן,

און דאס קוקן דא וואס שטייט אז וזכיחו תעבוד, אז בעיסיקלי די גוים האבן געארבעט פאר די אידן, זיי האבן געווען א גאנצע צייט געדארפט באצאלן ריבית פאר די אידן, און ואוי קש תרעד, ווען די אידן וועלן אביסל אראפפאלן ופרקת אילם אל צווארך, דאס הייסט יעדע שטיק צייט העסטו קענען האבן א שטיקל ווי מען זאגט א ברעיק פון די אידן, יעצט דארפסטו שוין נישט באצאלן, און דאס איז געווען יוראפ, סאו ווען די קוקסט אויף די היסטערי פון יוראפ, קודם יוראפ איז זייער א רייכע לאנד, גוט ערד פול מיט נעטשרעל ריסארסעס. יוראפ איז א פלאץ פון מלחמה, עס האט נישט אויפגעהערט זיין מלחמה דארט, ס'נישט דא אין די וועלט צו געבן אזויפיל מלחמה און אזויפיל רציחה וואס איז פארגעגאנגען אין יוראפ, און די איידיע וועגן וויאזוי די גאנצע עקאנעמי האט זיך געפירט איז געווען ממש אז די גוים האבן געארבעט פאר די אידן און יעדע שטיק צייט זענען זיי געווארן פטור פון די אידן און האבן זיך צוריק אנגעהויבן. סאו דזשאסט פון דעם אליין פון די היסטערי ווייסט מען אז די אז די אירופעישע זענען אייניקלעך פון עשיו, זענען נעדר. יעצט די עיקר, פון ווי אונז ווייסן אז אדום איז יוראפ, אז אדום איז אנגעקומען קיין יוראפ, ווייל ס'שטייט אין א מדרש, פרקי דר' רבי אליעזר, אז נאך יצחק איז געשטארבן, עס שטייט וילקח עשיו כל מה שני חביב, אז עשו האט גענומען אלעס זיין טאטע האט איבער געלאזט, וארץ ישראל זאל מרת המכפלה לקח יעקב. פארוואס? ווייל יעקב האט געטענה'ט ער האט די בכורות, ארץ ישראל באלאנגט פאר אים, און עשו האט האט געלאזט ארץ ישראל מרת המכפלה פאר יעקב, כזו קצב עולם בעיניים. ואמר לו יעקב לעשו לך מארץ אחיזתו מארץ כנען, גיי אוועק פון ארץ כנען ווייל איך בין דער בכור, ולקח עשו ואת נשיו ואת בניו ואת כל אשר לו, שנאמר וילך אל ארץ מבני יעקב אחיו, יעצט שרייבט דער פרקי אביעזר ושכר שפינו את כל כליו בשביל יעקב אחיו, ווייל ער האט מכשיר געווען זיין ברודער יעקב און ער איז אוועק געגאנגען פון ארץ ישראל נאסלוי מים מדינת מסעיר ועד מגדול, שנאמר אליו מגדול אליו עירום און זה רומי, ווייל שטייט אז דארט ביי די קינדער פון עשיו שטייט אליו מגדול אליו עירום, איז זאגט די פרקי אליעזר דאס איז רוים, סאו די שכר

און א ריזיג חלק פון יוראפ, וואס און אביסל פון דייטשלאנד, וואטעווער, די גאנצע זאך ביז ארץ ישראל און נאכדעם און אפריקע, סאו די גאנצע זאך איז געווען זעקס און נײַנציק אדער זיבן און נײַנציק שטחים, און ס'קען זיין אז ס'איז געווען הונדערט, און דאס איז פרק א, דאס איז געווען די ברכה וואס עשיו האט באקומען, און דאס איז פרק רבי אליעזר רעדט פון, אז בשכר אז עשיו איז אוועקגעגאנגען פון ארץ ישראל האט ער באקומען די ברכה צו זיין אזא גרויסע קעניגרייך, אזא גרויסע עמפייער. יעצט אין, דו קענסט אויך די היסטערי פון רוים, די צוויי, רוים האט זיך אנגעהויבן מיט צוויי חברים צו צוויי ברודערס, און קיינער ווייסט בכלל נישט פון וואו זיי קומען. ס'איז דא עפעס א גרסה אז זיי זענען געווארן אויפגעצויגן ביי וועלף, און קיינער ווייסט נישט עכט פון וואו זיי קומען, אבער פון רוים האט זיך אנגעהויבן פון די צוויי חברה. איז פון דעם האבן אונז די עיקר הוכחה אז רוים איז אדום. יעצט אין רוים בכלל איז געווען אויך זייער ביזי מיט רויט, קודם זענען געווען ביזי אסאך וועגן מארס, אונז ווייסן אלע מארס איז די רויטע פלאנעט, ס'איז דא פיל מיט פלאנעטס ארום די זון, אונז זענען איינע פון די פלאנעטס ווי אונז וואוינען, און רוימ איז אלס געווען ביזי רעדן וועגן מארס, מארס איז געווען א גרויסע זאך ביי זיי, און מארס איז א רויטע פלאנעט, דו קענסט ארויף קוקן ביינאכט אמאל און דו קענסט עס זען, עס איז א רויטע פלאנעט, און זיי האבן געהאט אלס, זיי פלעגן גיין אנגעטון מיט רויטע קליידער, סאו זענען געווען זייער שטארק ארומגענומען מיט די רויט.

ואין ספיקין לבנותו עד שבן דוד בא. סאו פרעגט זיך די קשיא ווער זענען די דריי רוים? סאו קודם די ערשטע רוים איז געווען רוים. די צווייטע רוים איז לכאורה געווען די ביזענטין עמפייער, איז בעיסיקלי רוים האט זיך צוטיילט אויף צוויי, און דניאל האט עס געשריבן אין זיין ספר אז רוים וועט זיך צוטיילן אויף צוויי. סאו וואס איז געשען איז. רוים איז געווארן, צו זאגן נישט אין קורץ, רוים איז געווארן קאראפטעד, ס'איז געווארן א גאנצע חורבן דארט, און ביז צו קומען א מסקנא אז די איינציגסטע וועג ווילן מיר צוטיילן די מלוכה, איז וואס איז געשען איז דארט ווי היינט איז אין סטאמבול אין טורקי, ס'פלעגט הייסן קאנסטענאבל, דארט איז געווארן די קעפיטעל סיטי פון די. מזרח רוים, ס'האט זיך געווארן מערב רוים און מזרח רוים, סאו רוים ווי ס'איז היינט רוים דארט איז געבליבן ווייטער רוים, און נאמען געווארן דארט מזרח רוים, און נישט צו לאנג שפעטער איז די מערב רוים, דארט ווי רוים איז איז צוזאם געפאלן, כ'רעד די עמפייער איז צוזאם געפאלן, באט ס'איז געבליבן די פויבסט און די גאנצע זאך, סאו וואס טייטש רוים איז עכט נישט אינגאנצן צוזאם געפאלן, ס'איז צוזאם געפאלן אז אלס א מלוכה איז עס צוזאם געפאלן, און די מזרח רוים האט זיך גערופן די ביזענטין עמפייער.

ווייל זיי האבן געהאלטן איין טריין צוריק צו בויען רוים וויאזוי ס'איז געווען ווען רוים איז געווען רוים, איין גרויסע מלוכה, זיי האבן געטרייט צוריק צו קומען קיין יוראפ אפאר מאל און ס'איז זיי קיינמאל נישט געגאנגען, סאו לכאורה איז יענץ געווען די צווייטע רוים. איז די שאלה הייבט זיך אן ווער איז די דריטע רוים? איז ס'דא וואס טענה'ן אז לכאורה איז רוסלאנד. ווען רוסלאנד האט זיך אויפגעשטעלט און ס'איז געווארן א גרויסע רוסלאנד איז געווען בערך די זעלבע צייט וואס די ביזענטין עמפייער איז צאמגעפאלן. און רוסלאנד איז געווארן, האט זיך גערופן די דריטע רוים. זיי האבן זיך ממש גערופן די דריטע רוים. רוסלאנד האט זייער ליב די קאלער רויט, און עס איז נאך ביז היינט, רויט איז א גרויסע זאך ביי זיי, אלעס אין די מלוכה דארט איז רויט. סאו רוסלאנד. איז לכאורה די דריטע רוים. ס'איז דא וואס קענען טענה'ן ניין ס'איז אמעריקע. אמעריקע איז די דריטע רוים, ווייל אמעריקע האט זיך אויפגעשטעלט שפעטער, און אמעריקע איז בעצם האט אין זיך א גרויסע חלק פון רוים. באט אמעריקע שטימט נישט אזוי ווייט אין רוים, ווייל אמעריקע האט זיך קיינמאל נישט גערופן רוים. אמעריקע האט געשריבן א קאנסטיטושען, עס איז א ריפאבליק. מיינסט דאן די חילוק אין קורץ? עס איז דא, אין ענגליש זאגט מען מאנארק, ריפאבליק און דעמאקראסי. דריי אנדערע גאווערמענט סיסטעמס. עס איז דא, מאנארק הייסט א קעניג. א קעניג, וואס ער זאגט, דאס איז די געזעץ, און חיים ומוות בידו, דאס איז א מאנארק, א קעניג. נאר מען איז דא א רעפאבליק, א רעפאבליק טייטשט אז ס'איז דא א גרופ פון חברה וואס זיי פירן די לאנד. און נאר מען איז דא א דעמעקרעטיק סיסטעם, א דעמעקרעטיק טייטשט אז די מעדזשאריטי רולס וויאזוי רוב מענטשן ווילן, די עולם וועלט אויס. יעצט ס'איז נישטא קיין איין לאנד אויפן וועלט וואס הייסט דעמעקרעטיק, ווייל דעמעקרעטיק טייטשט ממש אז יעדער איינער וואוט, דאס הייסט יעדע מאל מ'וויל מאכן א געזעץ גייט יעדער וואוטן, און מ'האט עס געטרייט איינמאל צו מאכן אויפן וועלט, ס'האט צוזאמגעפאלן זייער שנעל, ווייל רוב מענטשן ווייסן נישט וואס זיי ווילן, און ס'האט זיך געטון, ס'איז געפארן הין און צוריק די געזעצן, ס'איז נישט געווען קיין סטעיבעלזעישאן, איז געווארן די איידיע פון צוזאמשטעלן א דעמעקרעט ריפאבליק סיסטעם, אז די עולם וואוט אריין מענטשן, ווייל א עכטע רעפאבליק טייטש אז ס'איז דא א רולינג קלעס, ס'איז דא א גרופ פון חברה וואס זיי מאכן די געזעצן און זייער קינדער נעמען איבער אדער וועם זיי שטעלן אריין, ס'האט גארנישט מיט די מענטשן איינגעלייגט. סאו דעמעקרעט רעפאבליק איז א צאמגעשטעלט אז די עולם וואוט אריין די מענטשן און זיי מאכן אפ וואס די געזעץ איז. און אמעריקע לויפט אויף די וועג, און אמעריקע האט א קאנסטעטושען וואס א קאנסטעטושען קומט פון רוים, איז. איז ווי אזוי הייסט עס איז אמעריקע אין א וועי איז אויסגעשטעלט לויט ווי אזוי רוים איז געווען, באט אין די אנדערע זייט אמעריקע איז זייער שטארק געבויט אויף די תורה, און רוים איז נישט געווען געבויט אויף די תורה, וואס הייסט אמעריקע האט אין די קאנסטיטושען איז מער פארנומען מיט מענטשליכקייט, און אז ס'איז דא אזאך ווי יומען רייטס און יומען רייטס קומט פון די תורה, די רוימער האבן נישט געהאט קיין יומען רייטס, זיי האבן נישט געגלייבט אז א מענטש האט רעכטן, אפשר צום סוף בעפאר זיי זענען צוזאמגעפאלן ווען זיי האבן אנגעהויבן אביסל אנערקענען אז די תורה איז עפעס, כ'מיין א פארדרייטע תורה, באט וואטעווער איט איז, באט אמעריקע איז זייער געבויט אויף די זאך אז א מענטש האט רייטס, אלל מען אר קריעטעד איקוואל, סאו די קאנסטעטושען, די איידיע אז ס'דא א קאנסטעטושען דאס איז אפשר א רוימישע זאך, און די איידיע אז ס'איז דא א סענעט מיט א קאנגרעס, וויאזוי הייסט עס? דיוויידעד פאוער, דאס איז טאקע מער א רוימישע זאך, אבער די גאנצע הלך ילך איז נישט אזוי ווייט רוימיש, ווייל ס'איז זייער געבויט אויפן תורה. אין רוסלאנד, נאכדערצו ווען ס'איז געווען א צייט מיט די קעניגן, זיי האבן טאקע געהאט א סענעט, זיי האבן געהאט די זאכן, אבער די גאנצע הלך ילך וואס די האט די לאנד איז געווען, איז געווען ממש ווי רוים. סאו.

און ס'איז זייער מעגליך זיי גייען צוזאמפאלן, יעצט קודם זיי האבן די גאנצע מלחמה מיט אוקריין און אוקריינע האט אריינגעשאסן מיסלס אין רוסלאנד אריין און אויף און זיי האבן ממש געהיט מען זאגט אין זייער אימפארטענט פלעצער אין רוסלאנד און ס'ווייזט פאר יעדעם אז רוסלאנד איז נישט אזוי שטארק, רוסלאנד האט געטרייט צו בלאזן פון זיך כאילו זיי זענען ממש ווי אמעריקע און ס'ווייזט אז זיי זענען גארנישט אזוי ווי אמעריקע זענען סאך סאך שוואכער, איז ס'קוקט אויס ווי רוסלאנד גייט צאמפאלן, איז לאמיר האפן זאלן צאמפאלן, סתם אזוי וואס רשע זיי טוען און וואס זיי האבן אלץ אפגעטון פאר ארץ ישראל, ס'האט אויפגעוויזן אז די אלע זאכן וואס דא פארגעגאנגען, די אלע אטעקס אויף ארץ ישראל איז רוסלאנד געווען ביהיינד איט, ס'וועט זיין א גוטע זאך אז זיי פאלן צאם. איז בעיסיקלי איז טאמער רוסלאנד פאלט, איינמאל רוסלאנד פאלט דעמאלטס וועט זיין.

למבנה ירושלים אז אונז האבן געלערנט אז דער באשעפער ווען משיח העט קומען און ער העט בויען ירושלים אלא חזייה חד כרבי כביעי באשעפער העט קומען און ער העט אונז ווייזן א שטערן מנצצה בשבעים רהוטין. וואס דער שטערן העט האבן אזוי ווי זיבעציק שטראלן, איבער שמן זיתים און אהרן און איי ביים צאה רקיע, און ס'וועט זיין אזוי ווי ס'וועט ארומשפיגלען זיבעציק, אזוי ווי דו ווייסט, מ'זאגט ווי ספארקס ארום דעם, וישבון בה ישבון כוכבי אחרונה, און נאכדעם וועט זיין זיבעציק שטערנס ארום דעם, ווי האי נהר ולהותן שבעון יומין, און מ'וועט קענען זען דער שטערן זיבעציק טעג. וביום שביעי איז חזון בעשרים חמש ימים לירכוש ישוע, און די זיבעטע טאג וואס דאס איז שבת, וואס איז די פינף און צוואנציגסטע טאג פון די זעקסטע חודש, וואס דאס איז חודש אלול, העט מען קענען זען, העט דאס זייער שטארק ארויסזען די שטערן, ויזקניש ביום שישי ישוע לסוף שבעון יומים. און ס'וועט צוזאמנעמען די די שטער די זעקסטע טאג די לעכטיגקייט פון זעקסטע טאג נאך די זיבעטע טאג וועט ער אוועק גיין זיינטע לשון איז יומא קדמא יחזי בקרתא דרוימין די ערשטע טאג וועט מען עס זעהן די שטערן אין א שטאט פון רוים וואס טייטשט אזוי בעסיקלי די שטערן גייט אראפקומען מ'גייט זעהן די שטערן. און דער שטערן העט מען קענען זען פאר זיבעציג טעג, יעצט די ערשטע טאג ווען ס'וועט מ'וועט עס קענען שטארק זען העט עס זיין העט מען עס קענען זען און ווי הייסט עס ס'העט זיין כ א אלול, און כ א אלול העט אויסקומען אויף א ווי הייסט עס א שבת. און מען האט עס קענען זעהן העכער א שטאט פון רוים. ויהי יומא יונפלן תלת שירין עילאין מאיהי קרתא דרוימי, און יענע טאג וועלן פאלן דריי בנינים פון רוים,

און דעמאלטס וועט ווערן שטארק אנגע ווי זאגט מען זאגט וועיק אפ, ס'וועט אויפוועקן די מלחמות ארום די וועלט פון אלע פיר עקן, און מאמינים לא אשתכח בעניי, און אמינא וועט מען נישט טרעפן צווישן זיי, ס'וועט נישט זיין קיין שלום, און די אייבערשטער וויל ס'זאל זיין אזוי. יעצט אויב דו געדענקסט ווען ארץ ישראל האט געהארגעט נסראללה ימח שמו אין לעבענאן איז דעמאלטס איז געווען כ ה אלול זייט דא איז שוין געווען איז געווען פרייטאג אבער דארט איז שוין געווען שבת ס'איז אויסגעקומען כ ה אלול יעצט ס'איז געווען א קאמענט וואס מ'האט געקענט זעהן פארדעם וואס חברה האבן שוין געהאט געזאגט א יאר אהאלב פארדעם אז ס'גייט קומען א קאמענט און ס'גייט זיין זיבעציג טעג אויפן וועלט און דעמאלטס איז געווען די ערשטע טאג. יעצט, ווי איז איזראעל געווען אין ביירוט? ביירוט איז א אלטע רוימישע שטאט און סאיז געווען א גרויסע פלאץ אין רוים, איך רעד רוים יעדע געגנט וואס זיי האבן געהאט האבן זיי געהאט ווי מזאגט א קעפיטעל סיטי וואס דארט איז געווען די מעין סיטי וואס די רוימער האבן געפירט די פלאץ די שטח דארט. ביירוט, סהאט נישט געהייסן ביירוט דעמאלטס סהאט געהייסן בירתיה איך דענק שוין נישט די נאמען וויאזוי סהאט געהייסן זייער ענדליכע נאמען און די זעלבע געגנט דארט איז ווי ס'איז געווען יענע שטאט איז נאך אלץ די שטאט ביירוט, ס'האט זיך פשוט געטוישט די נאמען, און דארט האט ארץ ישראל געשיקט דאכט זיך מיר צוויי און אַכציק באנקער באמבערס און זיי האבן באמבערדירט די באנקער אונטן און ווי איז געווען אונטן אונטער דריי בנינים, און דארט האט ער געוואוינט דער נסראללער, ער האט געמיינט ער וועט קענען זיין אפגעהיטן דארט, און דארט איז ער געהרגעט געווארן, ממש אזוי ווי דער זוהר שרייבט דא, דריי בנינים זענען צוזאמגעפאלן און דאס האט אונטערגעברענגט די עיקר בנין, און דער פירער פון די פלאץ איז געשטארבן. איז געווען ווען עס איז געווען סעפטעמבער עלעווען, ווער ס'געדענקט סעפטעמבער עלעווען, איז די צוויי טווין טאוערס זענען געפאלן, נאכדעם בילדינג סעווען, איז געווען מענטשן האבן דעמאלטס געזאגט, אה זעסט דער זוהר מיינט אויף דעם, איז אין יא מאנהעטן דארף דאך זיין סיטי א רוימישע שטאט איז וויאזוי הייסט עס אבער עס האט נישט געשטימט ווייל עס איז טאקע דריי בנינים וואס זענען צוזאמגעפאלן און קען זיין מאנהעטן איז א רוימישע שטאט אבער עס איז נישט געווען אין די צייטן פון רוים באט קודם די מלך איז נישט געשטארבן, די פאלאץ איז נישט צאמגעפאלן, ס'האט גארנישט געהאט מיט דעם, סאו יא ס'האט פונקט געשען אז דריי בנינים זענען צאמגעפאלן, דא האסטו ממש געזען וויאזוי די זוהר שרייבט אז אזוי איז עס געשען. און נאכדעם שרייבט ווייטער די זוהר, ובאמצעות עלמא קדיאס נהג ההיא כוכבא, און אינמיטן פון די וועלט, ווען מ'העט זעהן די שטערן, כד איז נאי איר כח ביים צורי קיה, און ווען מ'העט זעהן די שטערן אינמיטן די הימל, יקום מלכה כד רב ושולט בעלמא, עט אויפשטיין א נייע קעניג און עט שולט זיין אויף די גאנצע וועלט, וישגו ריחו על כל מלכין, ער עט זיין א גרויסע בעל גאוה, עט האבן א גרויסן איגו, וישגה הכרובים בישראין סטרין, און די מלחמות זאלן שטערקער ווערן ארום די וועלט, וישגבר עלי', און לכאורה איז דאשע איז גבר לעין און מען ער'ט זיך קענען שטארקן אויף דעם. פֿערציק טעג נאך ח ו אלול איז טראמפ געווארן עלעקטעד, ער האט געוואנען די עלעקשאנס, יעצט איז לויט ווי די זוהר שרייבט וועט זיך אויפשטעלן א נייע א נייע קעניג א נייע פירער, און ווי סגור ריחו און זיינע גרויסע בעל גאווה, איך מיין כ'ווייס בדרך כלל קעניגן און פירער זענען בעל גאוות, באט טראמפ ווייסט יעדער איינער אז ער האט א גרויסן איגאו און ער ווייזט עס ארויס, איז אפילו ער איז טאקע נאכנישט פרעזידענט שטייט ער וועט אויפשטיין א נייע קעניג, טראכט אריין אז זייט ער האט געוואנען די עלעקשאנס כמעט קיינער רעדט שוין נישט פון ביידען, דאס הייסט ביידען איז יעצט פרעזידענט און ס'וועט סאונד כאילו טראמפ איז פרעזידענט, ווייל יעדער איינער איז ביזי רעדן פון טראמפ און קיינער כמעט נישט וואס מ'הערט פון ביידען, כאילו ער איז אינגאנצן פארשווינדען געווארן, סאו. ס'איז טאקע נישט ממש ווי די זוהר שרייבט אבער ס'איז בערך, און די מלחמות זענען שטערקער געווארן. און אום שעת ויאמר די יסברא כוכבא, און די טאג וואס די שטערן וועט אוועקגיין,

און שטייט סכנא אסאר דהוה ביים מקדש ה צו זיין ארום די פלאץ וואו בית המקדש איז געווען, דאס הייסט לכאורה ארום ירושלים, סאו די שאלה וואס מיינט די ערדציטערניש, די ערדציטערניש מיינט נישט דווקא אז ס'גייט זיין דא א ערדציטערניש, קען זיין ס'מיינט א רוחניות'דיגע ערדציטערניש, עפעס וועט זיך אויפשאקלען, און וויאזוי הייסט עס, און דאס קען מיינען ערדציטערניש, מיינט נישט, ס'מוז נישט זיין ממש טאקע זיין א ערדציטערניש. און נאך גייט ער דארט אריין ווייטער אז פון דארט האט אלעס געשעהן און משיח העט קומען. סאו אסאך מענטשן קוקן אן די זוהר און זיי ווערן אזוי גלייך wow ס'מוז זיין ממש אזוי, איך קוק עס אן איך זאג ס'קוקט אויס ווי ס'איז זייער ענליך צו די מצב ווי אזוי וואס איז געשעהן דא היינט זייט כ א אלול אז כ א אלול קודם זאל עס קומען שבת. און מ'האט געזעהן אז ממש אזא זאך איז געשעהן וואס ס'שטייט אין זוהר, און נאכדעם אז טראמפ איז געווארן עלעקטעד, ס'איז כאלי' המלך, אבער איך ווער נישט אינגאנצן פארלוירן פון דעם, ווייל ווי זעהסט עס, ווייל עס איז דא אנדערע פלעצער אין די זוהר און אנדערע מקורות וואס ס'איז דא זאכן וואס זענען פונקט פארקערט, און מען קען נישט שטיין און רעדן איך ווייס ווי לאנג פון די אלע מקורות, עס פרעגט זיך די קשיא פארוואס איז דא פיל מיט זאכן וואס עס שטייט דא שטייט אזוי און אנדערע פלעצער שטייט פונקט פארקערט, למשל וועגן מלחמת גוג ומגוג אליינס, דו וועסט טענה'ן מלחמת גוג ומגוג גייט קודם געשען נאכדעם גייט משיח קומען, דו וועסט טענה'ן מלחמת גוג ומגוג גייט זיין נאך משיח גייט קומען, די גוג ומגוג גייט זיין צו גיין אקעגן משיח, סאו. און נאך פיל מיט זאכן, דא שרייבט די זוהר אזוי, און ס'דא פלעצער וואס די זוהר אליין שרייבט אנדערע זאכן, אנדערע סימנים און דעמאלטס וועט משיח קומען. איז די סיבה פארוואס ס'שטייט די אלע זאכן איז צו ווייזן אז ווען ס'וועט געשען, ווען מענטשן וועלן זען ס'וועט געשען בערך אזא אווענט, זאלסטו וויסן דעמאלטס איז שעת הכושר, דעמאלטס איז א צייט וואס משיח קען קומען. און ס'איז דא צייטן וואס יענע צייטן איז מער רואה משיח זאל קומען. און וועגן דעם האבן די אלע ספרים געשריבן די אלע זאכן, ווען די זעהן בערך אזא מין זאך איז געשעהן, העסטו וויסן אז דעמאלטס קען זיין משיח העט קומען, דעמאלטס איז א שעת הכושר, און טאמער די אידן וועלן תשובה טוהן און זיך אויפפירן, דעמאלטס וועט משיח טאקע קומען, סאו די אלע זאכן מיינט א שעת הכושר, סאו אונז לעבן יעצט אין א צייט וואס לכאורה לויט די זוהר איז רוב זאכן געשעהן, לאמיר ווארטן יעצט קודם ווען ס'שטייט נאך די זיבעציג טעג, קען זיין ס'מיינט נישט ממש נאך די זיבעטע יענע טאג אליין. באט ס'מיינט בערך נאך די זיבעציג טעג עט געשען עפעס א מין ערדציטערניש, מוז נישט זיין דווקא ערדציטערניש, אז ממש אזא מין ערדציטערניש, קען זיין ס'עט זיין עפעס א רוחניות'דיגע ערדציטערניש, עט זיין עפעס עט זיך אויפשאקלען אין ארץ ישראל ארום ירושלים, און ווי זייסט עס איז אונז לעבן יעצט אין א שעת כושר אז קען זיין אז דאס איז די צייט משיח זאל קומען.

עס איז א רואיגע א רואיגע צייט, עס איז א צייט וואס איז רואיג אז משיח זאל קומען, און טאמער די אידן וועלן תשובה טון, ווען ס'וועט געשען אזעלכע מיני זאכן, וועט מען וויסן אה דעמאלטס קען משיח קומען. סאו לאמיר אלע אנהויבן דינען די אייבערשטער, און לאמיר זיך צוריקקערן צום ריכטיגע וועג, און לאמיר האפן מ'זאל שוין זוכה זיין ביאת גואל צדק מהרי ו מאי ניומאין.